afternoon everyone a quick one quick one guys quick one to our facebook doctor sharp sharp sharp sharp make we come listen to this audio my people make we come listen to this our mama where they talk for this audio so don't give one to uh, doctor facebook woto woto Doctor Facebook money woto woto. Mona come hear tori as this our mama take give am woto woto to our doctor Facebook. Oh yeah na, make we hear the audio, my people. No time to check time here. Hey.

I believe so that you are joining our Facebook doctor to fight our own sister. You guys don't know what you are doing. Should fight for your own sister, for the kids to be with the mother. The truth is always bitter for our people. I don't know why. My fellow Nigerians. How can you leave your fellow Nigeria? You'll be fighting for the for the white man. Nothing wey dem no see for una body o. Oh. Nothing wey dem no hear for una body, my fellow Nigeria. Make una change for una evil way. Those of una wey dey congratulate am, dey join am, dey gather dey beat eh, our own sister Cora. God will not forgive you guys o. What you guys are doing is not good. Make una put una self for Cora shoe. If na you be Cora, Eh? Sister, if you no put yourself for Cora shoe and you get that bad mind eh, to Cora, to the wicked her, e no go better for you o. You no know what you dey do Cora so. I'm coming. This video is yours. Uh, is not too long. I said, let me come and play this mama audio for you guys to listen because she's really, really hungry with our Facebook uh,

Ha! I just dey bad for some people. If I dey see some things for this media and me wey no dey talk, I go dey talk by force now. I no dey talk. But person wey dey talk the truth, e suppose dey come out come dey talk. As I no dey talk, e be like say I dey watch things things. Aproko Gist TV. Na our Nigeria sister dey join that. Eh, no be small thing, my sister. Oh, the thing shock me. Oh. I no really understand o. Good afternoon, my sister. Aproko Gist TV. I no really understand wetin dey go on with our Nigeria. Wetin Buhari Buhari do na something, dey do na. Well, una dey join another people dey fight una own sister. Oh, Salobua. I no understand o.

I no I no I no even understand though. Which kind of experience the man can get wey wan take train children? I beg make una change una word for una mouth o. Eh? No matter the heaviness wey una get for Cora, the matter the hatred wey una get for Cora, make una change una mind, I beg. I use God beg all the Nigerians uh, facebook bloggers and uh, uh, let me say uh, presenters wey be say una dey join facebook doctor e no good for una eh huh? na our nigerian sister join okay uh, i no know wetin cora do dem o i no know Make una forgive am if e offend una. Eh? Na jealousy dey cause all those things my sister o. Because of the views wey Cora dey get, make we dey talk the truth. Wetin wan happen make e happen sef. If pe if I too dey quiet sef. View wey Cora dey get na im just dey pain una, e dey pepper una for body so. Ehe, make you still struggle, do wetin dey do, make you for still dey get the view. Why are you crying, sister? Hey broda, na women even dey dis issue sef, na dem dey di case. Una stop to dey oppress am. Eh? I no understand some pipo. Why are you guys like dis? Una dey heavy am, una dey bitter, una dey jealous. Chai! How God wan take bless una if una dey jealous somebody?

Make dem leave am. All of una wey dey even dey saga Orievo so, go go na una junior one o, make una no forget. Dem go do am to una junior sister. Dem no go do am to una junior sister, my people. Abeg, anything wey Cora do na make una forgive am. Eh? Leave that girl alone, please. I'm begging every one of you. Let her be. Na only she start to dey bring her her marital issue come out for social media wey una no wan let am rest, na una even dey raise the issue. Even though say e come out, na im own problem e come talk, e no talk una own. Hey, very long time, you know how long Cora dey build that her page, long time o. Even that time, I no even know say Kora na Nigeria sef. I think say na all those uh, Congo, all those Africa country. I no even know say na Nigeria woman. The way she dey dress and all. I no even dey wash am that time. If I just see am say this one your pass. I'm saying the truth. But when this issue come come up, now I say sure. This girl na Nigeria. Na dey say na Nigeria o. Oh. Uh -huh. Na cause okay, I come dey follow up for the issue. Huh? Make una let her be. Thanks for the love and like, guys. Make una let her be. I use God beg una. Make una find another topic. Make una take grow una page. Anytime wey I take watch any of una video, eh, I dey come out come dey give out to una woto woto for here. Na una words of una mouth. na i go take dey follow na because cora dey happy for her last video wey she do yesterday night she come dey sing music just benin music uh, christian music i say sure a lot of people are saying cora what are you celebrating she no need to come dey tell una again for media o if una no know

and for her to stay with her kids hey wo na wa o i dey fear una una fear una and me borrow leg join leg take run for una for una chai una mind eh all see you are kokoko black eh May God help una o. No be na just uh, short one, my people. You know how long. Kora don dey don dey page no be the te- the one that they build one day o. E fit be ten years, twenty years before people come know you. Na small small. You just dey do anything wey you dey do. Put effort. No just abandon the page. Maybe you do video today, tomorrow you no do, next tomorrow you no do, you can't do next week. No, you are not building your page. o. As Cora dey come out every day, na so dem dey build page. Try to dey update your followers every day. Na im page take dey grow. No, some no get power sef. Dem dey lazy. Mm, may I go sleep, may I go watch movie sef. Make that page your dey there. Na so e go take grow. But later you dey jealous person wey dey build im own or her own dey go. E no good. Those our iye wey put Facebook money for head no be small o. No we enhaika. The person know herself wey I dey talk to. Eh? Since when they, na they even start the, na they even start the Facebook eh, of a thing. Till now, they come carry small pikin matter they put for head now. Now they wan come still take make money. All the old money wey una dey make since how many years? Wey we never we no even know say money dey the thing sef that time. We dey watch una. I never even dream say I wan open page. Eh? Mona leave Cora alone. Mona leave the poor girl alone. Leave her in peace. May e take care of her kids. Mona stop to dey put fire and pepper for the matter. Eh? Me know say na someone na dey pump that eh, eh, doctor Facebook wey be say e take dey do all those things to Cora so. na that eh, eh, eh, i no wan mention person name mona no provoke me o na you just dey pump am eh, show am pepper do am like this do am like that sister enough is enough stop because if dirty too much for soup blind woman or blind man you go come know say ah this soup dirty dey Enough is enough eh. You people should leave Cora alone. Let her be. Let her take care of her kids alone. Uh, uh, uh. In fact, eh? Ha! Una matter the tire person eh? Nigeria, una almost different. Una almost different though. They say women support women. Una all come be upside down. Not be juju be that. now come be another thing else una come dey support man if not be wetin dey under una come dey find i no come know o e be like say na wetin dey under now una come dey find those of una wey dey support uh, uh, dr facebook na another thing una dey find from that man no be i no see anything else because una fair dey do the adulterous right from time shameless people make i leave una joor thanks so much for watching sweet mother gist tv kindly like and follow my page share the video as well god bless you as you do see you guys on my next one bye guys bye bye